Alamosaurus oedd arwyn y deinosor. Roedd yn byw mewn goedwig arbennig iawn. Roedd hi'n goedwig arbennig am ei bod hi'n bodoli 66 o filiynau o flynyddoedd yn ôl, mewn oes o'r enw y Cyfnod Cretasig. Pan gafodd Arwyn ei eni, roedd Mam a Dad mor falch, da maen nhw'n dewis roi enw grand iawn iddo. Da maen nhw'n ei alw'n Arwyn yr Anturwyr. Ond, roedd hen braidd yn anffodus. Doedd Arwyn ddim yn anturus o gwbl. Mewn gwirionedd, roedd e'n Alamosaurus ofnus. Roedd Arwyn a'i deulu yn deinosoriaid arbennig iawn, iawn, oherwydd mai deinosoriaid sauropod oedden nhw, y deinosoriaid trymaf yn y goedwig. Roedden nhw mor fawr nes bod sŵn eu traed yn atseinio drwy'r goedwig i gyd. Ond er mor fawr oedden nhw, roedd Arwyn a'i deulu yn dyner iawn. Bydden nhw'n treulio'r diwyrnodau cnoi llysiau gwyrdd yn dawel yng nghalon y goed. Ond roedd criw arall o deinosoriaid yn byw yn y Goedwig Cretasig hefyd, y Tyrannosaurus Rex. Hen foestfiliad mawr cas oedd yn bwyta cig oedd y T-Rex. Roedden nhw'n fawr, Ac yn swnllyd! Doedd dim rhyfedd bod Arwyn druan yn crynu yn ei esgidiau wrth glywed sŵn neu traed drwm ar y tir. Bwm! Bwm! Bwm! A rio'n roegr awyr. Raah! A'i dannedd mawr miniog. Ond nid dim ond T-Rex oedd yn codi ofn ar Arwyn. Oedd arno ofn popeth yn y goedwig. Yn y diwedd, gafodd Mam lon bol. Roedd yn rhaid gwneud rhywbeth. Felly, un dwyrnod,

Sgreech Tereso yn hedfan uwch ben. O na! criodd Arwyn. Y ti yn mynd i fy mwyta i? Paid ag ofni, meddai Mam. Edrych pa mor uchel mae e, a pha mor fach. Allai ddim brifo deinosor mor fawr â ti. Cerddod y ddau ymlaen, ond yn araf iawn. Oherwydd bod Arwyn yn edrych yn ofnus tua'r awyr. Yn sydyn, boddwyd y coed mewn sŵn.

Gwrandawodd Arwyn yn astud. Sylweddolodd fod ei fam yn yn iawn a a theimlodd yn llawer hapuswch. Yn enwedig pan ymddangosodd lliwie pert a'r enfys yn yr awyr. Peidiodd y glaw, a chlywodd Arwen sgrech y terys o uwchben. Meddyliodd ei fod yn sŵn eitha siriol wedi'r cwbl. Cerddodd y ddau ymlaen. Ond cyn hir, roedd ofn ar Arwyn eto. O na! criodd Arwyn. Dwi'n gallu clywed bwm, bwm, bwm! Traed Ti Rex! O Arwyn! meddai Mam. Nid Ti Rex yw hwnna. Ond ti? Waw! Atebodd Arwyn. Dwi yn gwneud llawer o sŵn! Ti'n iawn, Mam! Mae bwyta llysiau gwyrdd yn gwneud i fi dyfu'n deinosor mawr cryf! Cerddod y ddau ymlaen. Cerddod y ddau at lan yr afon i weld ffrind Mam, Bethan y broga. Wrth iddyn nhw nesáu, roedden nhw'n gallu clywed Bethan yn graucian ei gân. O na! criodd Arwen. Dyna sŵn stumog T-Rex yn rhwmblo! Mae'n mynd i fy mwyta i! O, Arwen! chwarddodd Mam. Ond oedd Arwen yn, yn wirion bost yn meddwl taw bol llwglyd T-Rex oedd canu Bethan. Ew-ew. Dyma fy ffrind i, Bethan y broga. Ond oes ganddi gân hyfryd? O! Oes! ochneidiodd Arwyn. Mae hi'n gân hyfryd! Does dim byd i ofn o gwbl! Ar ôl canu deuawd fach gyda Bethan, wel Bethan yn crawcian a, a, ac Arwyn yn gwneud sŵn mww ryfedd, roedd Arwyn yn teimlo'n hapusach a o lawer ac, ac ychydig bach bach yn anturus. Penderfynodd Mam ei bod yn hen bryd i Arwyn gwrdd â'i ffrindiau yn y Llannerch.

Wrth i Arwen ei mam nesáu at y llannerch, cododd sŵn y trympedi'n uwch ac yn uwch. Edrychodd mam yn nerfus ar Arwen, a fyddai'n cael ofn eto ac yn rhedeg i ffwrdd. Ond na, roedd Arwen Yn wen o glust i glust! Mam! meddai'n hapus, mae'r gerddoriaeth yma'n wych! Dwi isio dawnsio! A dyma Arwyn yn dechrau dawnsio a bloeddio a brefu canu i gyfeiliant Côr y Goedwig.

yn nyfnderoedd a goedwig. Wyodd! y T-Rex. Gwnodoch chi beth? Doedd dim ofn ar Arwyn erbyn hyn. Roedd e wedi sylweddoli lle mor anturus oedd y goedwig Grytasig. Doedd dim angen ofni wedi'r